Okay, Monalisa Xonge Nkata rhangani before mi tekiwa xivongo xa n'we hi n'we mani ni n'wa rikhotso hi chayi ni n'wa ngoveni hi chayi nwa ka mudaka ni buti wena sesi wa gaza boxa hi chayi just say so i asked Manyuko's Wale PHB, my first question when I interviewed her over a phone call uh, when they released Gonzo, I said, Are you a lesbian? She said, ni te la for music a ni telanga swona sweswo it was done we never talk about that she said she doesn't want to answer tichimeketeni i swi ku vanhu van'wanyana hi ku vona va hleketa nga ku baby vona va straight wa e-e she never made it an issue Ngwada. That's how Ngwada means Ranzango. Ani Ngwena Ngwada.

leyi nga hi pfuna ku ya amauritius yimani ni mi byela vakhandli group va pfuna vanhu va ku fana na hina lava va tshamaka va ri busy kumbe va yimayima hi mintirho yo hambanahambana e-e loko ni humelela hi swin'wana swo ka swi nga ri kahle va swi kota ku ku rhumela vatirhi va ta basisa va sweka va ku endlela hinkwaswo Ah, vakhandli group va swi kota nakona ku ku tisela matende va ku tisela switulu na hinkwaswo leswi u swi lavaka a va endli sweswo ntsena na loko ku ri ntirho wa ku pfula maribye va swi kota ku ku seketela vakhandli group lava van'wani va vona va nga pfuna vakokwani ku ya amoritius ni ri ka vakhandli group ha khensa swinene munhu wa ku fana na mina a ni ta ku hikuva hi tshama hi ri busy joyinani leswaku na n'wina va ta kota ku mi pfuna ku loko hi ta makaya n'wina hi kuma mi nga ri kona hi kuma kambe va swekile hi kuma va basisile va mi endlele swilo hinkwaswo i vakhandli group we are family
aye e mai vava jaha ro kula hi mpata Tanuna swi tivi mm, hambukwata yeyeyi wa lava a wu lavi i ta swi ku bo ya wena hi manimi amukela ka day only channel that matters to watch uh, uh, today i want to talk about chongarangani whom is the person i had to talk about

laha a ku ri na vudyelo lebyikulu a ku perform-a vanhu va vudyela na lava nga na va rhandzaka vudyela va donetile whatever they donated but I want to talk about the event I want to talk about Xiongi Rhangani to my fans I wonder if Xiongi Rhangani na ti-fans like I don't know like Please if u fan ya xonga rhangani please comment kwalano ku ni fan ya xonga rhangani ya if u fan ya xonga rhangani please comment kwalano ku I'm a fan of xonga rhangani please do that no kombela hi vito ra matimba ra Yesu wa Nazareta amen

and then a ku ri vusiku bya event yaliya ya siku yaleriya a ni tivi ku va ti-fans ta kona a ti va ti ri ka Facebook hi nkarhi wolowo hi ya nga la na hi ku ti-events post-eliwa nampundzu ti ya ti nga n'wi voni na hope you are enjoying there and show love and support to all the artists uh se ku va na this post ni loko se ri xa loko u kuma ku u na lucky vatswari va wena va ha va ha hanya va ri vambirhi and va ha ri swin'we in terms of marriage it's easy to make fun about other people's situation when you see a divorced woman you tend to see a stupid woman who failed a marriage with kids u ta kota na ku yima u ehleke u u u ta u ta kota na ku yima u hlekisa ntshungu hi swona u rivala ku ku ta va na vanhu lava va nga ta twa ku vava hi swona Imagine if tolo a ni humeleli le Centurion, a wu ta twa MEC yi kha yi ku, hambi i wa ka mani xivongo xa ku tswariwa, Mativa-Tiurani.

Chavi C_M_C a n'wi vutisa xivutiso xa ku hi wena mani vito ra ku tswariwa handle ka lera loku ta va handle ka lero tekiwa a ku hi maxongi nkata rhangani ivi a vuya ku na home affairs la na and then they make fun of it was content but in my own popular belief ne I don't think ku xivutiso xi wrong a xi nga lava nga zanga a va dramatic but because mhani xongi va rhandza ku tlula vusiwana xongi rhangani i munhu luya wa ku

Vito ra n'wina ra ku tswari xivongo xa n'wina xa ku tswariwa hi n'we mani ivi va ku a ni swi lavi ku swi hlamula swi sweswo a yi ta a yi ta a yi ta what's wrong with that we want to know as the public if you don't want to give others information just say I don't want to share it than to make an issue over unnecessary issue.

Okay, Monalisa Xonge Nkata rhangani before mi tekiwa xivongo xa n'we hi n'we mani ni n'wa Rikhotso hi chaya ni n'wa Ngoveni hi chaya ni n'wa ka Mudaka ni buti wena sesi wa Gaza boxa hi chaya simple as that one comma

Ntela for music a ni telanga swona sweswo it was done we never talk about that she said she doesn't want to answer ti chimekile hi i swi ku vanhu van'wanyana hi ku vona va hleketa nga ku maybe vona va straight wa e-e she never made it an issue hi we mani sesi wa ka mani u tswariwe kwini hi mina xongi Ngoveni.

kahle kahle ku humelela yini hi magasi mara ku humelela yini hi n'wina i don't understand make it make sense for me there was nothing wrong with that chap he was asking a question

So moya wa ku tiva vusiwana gone Chavi was not wrong, Xongi Rhangani was not wrong in her answering she just decided because now she realize ku lembe leri since xi humese album xi nga se trend se xi lava ku trend my vava hi mina jaha ro kula hi mbatya hi mina tano na xi tivi if you need promotion of anything I'm your girl guy.